Missierek kien joqgħod vera attent ta' kif qed inqasmu r-riżorsi fil-pajjiż. Kellu grupp ta' nies li kien vera jafda madwaru li kienu jagħmlu ħafna inspections. Kien bniedem li eh, l-irwol tiegħu li jipproteġi l-kaxxa ta' Malta u dak li Malta tista' tipproduċi u dak li Malta għandha eh, kien jieħdu b'ħafna serjetà. U li smajta minn xi tlieta jew erba' minn. U kien jgħin u jipprova jagħti jagħti employment fejn jista' għax tinsiex Ministru tal-Finanzi man huwa Ministeru fejn ma tistax tagħti employment m'għandekx m'għandekx biex biex tgħin nies ma fejn kien jista' kien jgħin whatever jekk għandek dritt kien jagħtihulek whether you nationalist, whether you labor, whether you whatever. Jifieri kien kien jaqbeż għal nies biex jgħinhom. Regardless of, of, of their political opinion. Però eventwalment il-relazzjoni tiegħu mal-Partit Laburista u mal-Gvern essenzjalment tnawret. Il u kien Ministru tal-Finanzi. Pala Ministru tal-Finanzi kien in charge, mhux in charge, kellu responsabilità tal-Awditur Ġenerali. Mhm. Però tinsix li l-Awditur Ġenerali għada sal-lum fil-Kostituzzjoni ma jista' jindaħallu ħadd. Il-Papa, għalkemm l-Awditur Ġenerali jaqa' taħt il-Ministeru tal-Finanzi, bħala ggwidar tal-inġenerali, mal-PA ma jistax jindaħallu fuq proġetti u affarijiet hekk u x'inspections jagħmel. Kien hemm perjodu fi back in the 1977, 78, probably 79, fejn l-Awditur Ġenerali kien qed jagħmel inspections fuq works, public works, li kien qed isiru fejn ikun hemm siment, per eżempju, simentjar jagħtu s-siment hmm. fuq iċ-ċirkowwa, per eżempju. Hmm. Inti ħat għamil costings, pero how can you identify how much cement intefa fil-bahar? You understand? Yes, I understand. Allora, der kienem log kbir ta', ta, ta korruzzjoni. U Il-Papa bagħat lil awditur biex jinvestiga, l-investiga bekk jista' jagħtih parir biex jgħidlu isma' mhm. to direct him to investigate, l-awditur beda jinvestiga. Mhm. Ġara investiga kollegi tiegħu essenzjalment. Yes, yes, yes, yes. U sab, eh, u during the process, mhm. eh, l-Orisant kien

Kien dar fuq il-Papa u qallu jekk tibgħat l-awditur Għawdex, jien noqtlok. Il-Papa l-għamel meetings ma' Mintoff, Mintoff ma żamx mal-Papa. Niftakar mort miegħu. Ma żamx mal-Papa. Eh. Mort kont imur miegħu kien irreżenja. Kien jihdok miegħu? Kien kiva. Kont ikun preżenti waqt il-meetings kollha. Mbagħad. Il-Papa rreżenja, kien tani pal-. Għalfejn kien jieħduh miegħu? Dak iż-żmien kont kelli diġà PhD, kont id-dottorat, jiġifieri I was hmm. I was quite quite dara, sewwa. Kellek status, kellek fin tad-dinja. U kien isek konsulent hekk dak I was ċaħt li jistajt iħpari. My father's body, eżatt, eżatt. U kien jiġu, kien jiġu dar during the 15 day period li kien kien reżenja kien jiġu dar ħafna mill-ministri biex jitkellmu, jipprovaw jinnegozjaw. U niftakar darba minnhom kien ġie Wistina Bela u Dana u Ġuse Kassar U ftehmu mal-Papa li jagħmlu meeting ma' Mintoff. Il-Papa qallhom jien ma niltaqax fil-kamra fil-uffiċċju ta' Mintoff, għax Mintoff he had empowerment meta jkun fl-uffiċċju tiegħu. Allura ftehmu li jiltaqgħu fl-uffiċċju tal-Speaker, il-Parlament, dak iż-żmien kien għadu fil-antik. U dana, U nift mort spiċċa l-parlament ta' dik il-ġurnata partikolari, jiena u l-papa morna il-parlament fil-xi disaw nosta bil-lejl, għadna nistennew ftit, imbagħad f'daqqa waħda minn flok ma ma daħluna fl-uffiċċju tal-ispeaker, mhm. daħluna fl-uffiċċju ta' Mintoff. U nsibu l-ministri, l-Orisant u l-oħrajn kollha madwar. Eh, L-Orisant kien hemm ukoll. Kien hemm ukoll. U il-Papa bda jitkellem Mintof ma riċes jisimu. Sowa. Bistien qed ludet. Hawnhekk qegħdin għal xejn. Let's get out. U qabad sema minni u ħriġin għal barra. And that was the end of the matter. There were no further negotiations imbagħad għax anke negozjati daħku bih. Ġifieri int kont il-katalist għal missierek biex jieħu deċiżjoni. Biex jieħu deċiżjoni eventualment, yes. Għalfej eh, Mintoff kien daqshekk intis li jipproteġi l-Lorizza. Jien ma kontx naf x'qed jiġri, ma mm. later on it transpired back in the 1990s li Lorisant kien qed jiblackmail għal Mintoff fuq xi ritratti li kellu. Il-famus ritratti. Mintof kellu xi relazzjoni li mhux suppost kellu li mhux suppost kellu mara ta' ħuħ jidher li. Whatever, ma nistax nitkellem jien fuq dek, ma nafx. So he was beholden to l-orizzant, ma setax eh, jagħmel il-ħaġa. Hekk kienet tidher, hekk kienet tidher. And as a result then on the 18th of July the the the the decision was final, fil-fatt jiena kont kien talab lili u lil ħija biex neħdulu l-ittra ta' riżenja lill-Ispeaker u lil u neħduh Kastilja. L-ittra Kastilja. Kont mort jiena u ħija submitting the letter. Um, and uh,

ikun soġġett tal-whip tal-partit. Mela, tlaqna.